Bir arajyk bolanda bir sagaçyk bolda sen çagyranda. Ýazýan. Ýok, sen alyp çykarsyň men bilýän. Ýöne şu ýür hemmesinden üýtgeşik bolmaly. Belle şuny. Eee, meňem kelläme ýaman gowat geldi. Ýöne sen çagyrdym bolyn, geregem däl-le, öz pikirim. Nätdiň, tapmadyňmy? Tapdym. Ay sagja bolay dost. Näme tapdyň ey? Nämejik tapdyň? Getir onda. Ay. Sen kinalay. Kimi getirmeli? Hawa.
Hawa.
Ne edip? Hawa.
Ne edip?
Doğru da. Doğru.
Näçede?
Näme sebäpden? Hı hı. Hum, şumy? Üç sagatçyň içinde şunça zat ýazaýdyňmy? Hawa, näme bolanokmy? Ýo, üç sagatçyň içinde şunça zat-a? Hawa. Aw, meň aýdan zatlarymy ýazypsyň-a sen o. Aý, seň aýdan zatlaryňy ýazmasam yzy gelenok-a. Üç sagatlap ýazdyňmy? Hawa, näme bolmandyrmy?
Ýok, laý, meň özümden näý. Anlanyp. Dost alyp çykar diýip sen çagyryp, bar wagtym gury gitdi saňa. Ay mektep döwrüm gönen roňokdyň ay sen. Bir düzme göçürip duran okdyň sen. Yok ay men özümden ay. Ne bolan Bolana. bu?
Ne etmeli bu oray indi? Özüm adam ýaly aýtma, şu ýit üýtgeşik bolmaly, ho üýtgeşik diýip. Ay izin yazarsa.
Aho wagt Wagt galymy, şu ýyl düşünýäňmi hemmesinden üýtgeşik bolmaly diýip. Tapawutly bolmaly, any mesele şonda. Şu ýyl meň iň soňky synagym ho sen düşünýäňmi bir zada iň soňky şoň üçin tapawutly etmeli diýip durlam men saňa. Aý men nähili güne düşdüm aý. Mamykana ýerinde.
Ba! Ba, ba! Arkaýyn geliber! Ýok men!
Aw, bir gowy pikir bilen gelen bolaýmasyn? Aý, oňam pikir seňkiden beterdir-le, gerekkä? Ýok men! Gel, gel, gel, gel!
Salowmaleýkim! Waleýkim essalam!
Gowy täzeligim bar.

Bar. Bar men. Sen näme işläp ýördüň?
Gülleri suwaryp ýörün. Bar.
Işiňiz bilen boluň, kiňire bolýamy? Ine! Oho, bir zatlar aýtjak bollar. Ay maňlay diýilýär muňa, maňlay. Näme ol? Diňle meni.
Diňle. Şu sagasgat alyp çykýar hemme zady. Düşünmedim.
Düşündimi kara? Gaty düşbi.
Aho ol bagt toy diýip otyr, bagt toy däl ol. Har çay gerek jajaklyň sagyn ol. Merdim hem men oňa. Näme daçy?
Çakylyk.
Bollu da. Şunu köpeldeli. Hemme aýdymçylara paýlap çykmaly. He, ine gowy pikir.
Ine. Medos, köpelt şunu. Köpelt. Düşündi, düşündi sen arkaýyn gidiber. Düşünen bolsa bolýala.
Salam aleyküm. Wa aleyküm esselam.
Ey men saňa git. Yok men gel dip düşünüp durna. Salam aleyküm. Gel onda.
Bana derdi hatar doğru ya sen not var. Ay ay ay. Nire linkillen not var ya. Barlaghana. Barlaghana. Sen eminsin mi sen o barlaghana? Uçurlar baryan mı? Eý men saňa näçe gezek aýtdymw şuň içine şu taýdan gatnama diýip aýtmadymmaý geçen gezek saňa. Oho başlygy ugrotdyny şular. Başlygy ugrotdy. Baş aý sen sürüji dämow senow. Sürüji. Sürüji bolsaň ulagyň içinde otur daow. Başlygy ugrotdy diýýä.
Aýajagyň ýere degenow liňkillenip. Sen näme üçin gatnaýaň bilýän men. Barlag hanada sürüjiň näme işi baraý.

Sen girşiňden çykşyň desen bolsun eşitdiňmi? Derrew çykgyn. Gözüňem töweregiňde bolmasyn. Sen näme şu gatnaýaň özüm ogurýan. Şu gezä bara bahanajygyň bardyr welin, ýene bir gezek geç hany. Nähili barlaghana barýaň görkärin men saňa.
Salam gowmy ýagdaýlaň. Salam gowy.
İşläp berdiňiz agam.
Şular başga ugratdy.

Sürüjiňem göýberen bir gargaka ýaňky. Diýip gögerdi ony. Aý şol bardaghana gol çekdirmelilik ugradypsyňyz-a. Bolmasa aňsat-aňsat bärik adam salamok goý, aý bar, gol çekdirip gaýdaý diýdi. Kimi hat?
Sürüjiňi.
Men iberdimmi?
Ugradypsyň-a bardaghana gol çekdir diýip bir kagyz. Ýok-ow, sürüji ulagda otyr-a. Men oňa ulagdan düşäýme diýip tabşyrdym-ow.
Meňzedäýdimmikäm-aý ýa? Nämäni?
Sürüjiňi ony. Birine meňzetýänsiň.

Agy çynar bu tortlary ma iräp ugrady. Agy. Mejnunyň näme üçin geleninden habaryň barmy? Waý howwa bilýän. Ýok seň diýýäniň däl ol. Näme onda? Gelin jaň etdi jaň etdi. Onnoň. Almady şoň üçin geldi. Şeýlemi? Oglum näme gerek zadyň bolsa.
Bolýa bolýa. Bolýa bolýa. Bolýa bolýa. Bolýa bolýa. Bolýar, bolýar. Selbi, maňa bir kofe getirsene gyzym. Näme boldy? Eje men başka näme iş oňararman? Ýygy.
Näme boldy saňa? Ýok, meselem, başga näme iş edip oňaran men? Meselem, sürüji bolup bilermi? Waý, hawa, bolup bilerdim. Men aýlary ýörerdim şeýdip. Şeýlemi? Hawa. Satyjam bolup bilermi? Waý, satyjy men sen ýer, öz ýerime seni goýjak bolup ýörün-ä. Şeýlemi? Hawa, näme üçin soradyň?
Aý, birden işden çykarsalar diýende. Kim çykarmaly seni?
Näme üçin?
Şu ýyl baram.
He. Şu täze ýyl şowhuny
öňkülerden has üýtgeş etmede boldy. Täze şöyle. Vay o. Gözläp gör. Vay men akıl oglum. Gözleme sen. Ha. Sen hemme zat başararsyň oglum. Şeýlemi? Şoň üçinmi sen ýaň ýüzüň turşan hamýaga ýüregime araga da dolup geçip gözüň mölerdip oturýan. Ýuwaş boljakka. Nädeýäň oglum? O, o, o.
Öňe başaryp ýörsüň ha sen. Menem bir başga bir ýütgeş zat boldumy ka diýdim ha. Tat çaşypdym men. E, başagaý bolsaň bir mut alyp bolýandyr ha, jaňat başagaý diýip bolýandyr ha. Men şony diýjek bolsam şeýle-de seň bilen gürleşip bilýän ha. Alyp bolýandyr ha, alyp.
Näçe sany?
On sany? Men mydama seň ýanyňda. Näçe? Hä. Serede.
Hawa, on sany. Bolýa.
Esasy şowhuny. Hä. Meň urnaýanymy hiç kim bilmelär. Oý, şonda bir hili eken. Ýöne oglanlar bilen bir pikirlenişdik. Hä. Meselem, Eldaryň adyndan Kuwada. Hmm. Kuwadyň adyndan Haja. Hmm. Hajyň adyndan Mekana. Şol ýalyrak bir hili bildirtmän. Men şu hepde ejemi gudaçylyga iberjek bolup ýörün. Eşitdiňmi? Näme diýdi? Ejemi gudaçylyga diýdi. Wiiş. Bir belligiňi aýdaý, jogap beräý maňa. Ýigirim sapar jaň etdim, birine-de jogap bereňok. Näçe?
Ýigirim.
Ýigirim sanany? Hä, mundanam ýigirim sanany salaýynmy onda? Hawa, ýigirim sany.
Ýigirimi. Bolýa, garaşaýyň onda, häzir zat saňa saýyn edýär. Bolýa, garaşaryn.
Şeýle-de garaşýan-a men. Garaşmany gowy görýän-dä özüm. Ana, çykalgasy bar. Bar bolsa, onda näme üçin alada edýäň? Meňem ýüregim ýarýaň da oglum. Ony alada etme. Sen ony başararsyň. Ine-de siziň kofýaňyz. Sag bol gyzym.
Bolýa. Ine kofýe-de geldi. Içjekmi oglum? Ýok, ýok, şekeris.
Oglum. Senem birini tap-da, toý edeli-le. Meňem
haçanky tapany. Deý goý. Şuňa deý boldy. Deý goý.
Aha,

Neçe ýöredim? Hawa.
Atlaňyz gowy. Sag boluň. Näçe manat bolýar genje? 150. 150. Hawa.
Uý, puluňam ýokmy ýanyňda? Ýetmedi ertir getiräý. Sen günde gelip dursuň a. Megenje. Nesip et.
Oglanlar. Şu aýdymçylar şu zatlary biziň gurnaýanymyzy bilmesinler. Hiç hili bilmeläler oglanlar. Özem Bir-birinden habarsyz bolmalylar. Meselem, ine, Ahmediň adyndan Haja. He, belli, belli, belli. Hajyň adyndan hem Hoja. Jahanyň adyndan Züleýha. Dogry dämi? Kimi bellän bolsam ýaz. Özem şu ýyl üýtgeşik bolmalylar. Şu bildirip bellä hiç. Hany? Ine, şu tertipde hemmesine bermeliler. Berekella, sen ýasaber. Hadi. Oglanlar, wagt gaty çäklidir. Ýetişmeli, ýetişmeli, ýetişmeli. Gaýrat ediň. Özlerem hökman geler ýaly ediň. Men sizi keýpine saýlamadym. Siz şul edaraň iň ýyndamy. Meň indi täze ýyla çenli bar aladam şul. Arkaýyn bol. Bolýa.
Indi sen Hajy nirde ýaşany bilýäňmi? Owo, tä zamanda ýaşaýa dämi? Köçelerini bilýäňmi?
Owo, indi zat bilýän.
Uý, onda dur.
Aha, o kelle. Täze ýyla bize kim gerek? Esasy, dabarany bezeýän kim? Hı? Aýaz baba.
Aýaz baba. Berekella. Berekella, Aýaz baba. Aýaz babany nirden tapman indi? Men bolýanmy? Sen şu jagaşy işleň et, gül ýaly bolýa. Aýaz babany tapmaly. Hekim bilen Kadyr Aýaz babany tapmaly. Onam biz tapmalymaý?
Hawa, gaýrat ediň ýigitler, ho, gaýrat et. Men aýda ýylda bir gezek haýyşt edýän. Göni, birinji bilen hajylardan başlaryn. Gaýrat edeliň, alyp çykalyň. Bolýamy? Bolýa. Bar senem.
Bar.
Borny. Nah, Sag boluň. al çakylyklarňy. Işiňiz ileri oglanlar. Aýa baba. Al çykalyň. Sen indi Ahmet. Öz adyňdan kime ýazjak?
Men özüm taparyn. O da syr bolup galsyn. Ahmet.
Indi iň esasy mesele bar. Näme mesele?
Aýdymly mesele.
Gelen aýdym dämi? Wah, meni ara şu ýygralyk ýykýada. Ýaşlygymdan söz aýdyp bilmän ýördüm-de, ýöne şu täze ýyl aýtjak. Alyp çyk Ahmet. Boldy.
Men anno işlem bilen boluberjek. Işiň iler dost.
Hekim. Hekim. Ha?
Dur bir minut.
Aýaz baba nirden tapar? Aýaz babanymy? Aý taparys-la. Bollonno, işimiz ugra bolsun. Sen?
Menä beýläk. Sen? Menem beýläk. Ýöri onda.
Aý bolýa, işimiz ugruna.

Ana saňa gerek bolsa Aýaz babadan sowgat. Çüt. Aý Hajy. Munyň alabaýmy ýa aýymy? Uf. Oý öldürdi. Nirden boýun alaýyp durun şu zatlary. Çüt, entegem bitmändir aýby. Çüt ýar. Ah, ah, ah. Gel gel. Gel Çınar. Gel. Çınar. Bilýän, bu duşuk kim üçin hem aňsat däl. Ýöne nesip bolsa, hmm. toýumyza az wagt galdy. Nesip bolsa, azajyk gaýrat et. Bolýar. Ikimiz Ömür baky bile bolar.
Nesip bolsa Serdar. Serdar. Biziň gurjak durmuşymyz Ine şu çynar agajynyň köki ýaly. Berk hem mäkäm bolsun. Nesip bolsa, toýdan soň şähere göçüp gideris. Aslynda men owadan göçüp gidesim gelenok. Men owada ulanıp ösdüm. Ýöne meň işim şäherde-de nätjek? Onsoň her hepdede oba ejemlere gezelenje geleris. Nesip bolsa, serdar. Onsoňam, serdar, biz nirde bolsagam, dogduk mekanymyz biziň baky ýüregimizdedir.
Ýogsa-da Çynar, o ejeň ýazan galyňdagy näteňedaý? A-how, meň ejem galyň okap, üç gün özüne gelibilmedi-ä.
Gyýw, şu wagt hemme kişiniňem ýazýan galyňy-da şol. Hol joram Jeren durmuşa çykdy-a. Hawa.
Ana şolam, şo galyňy ýazdy-da. Menem şondan alyp ýazdym. Hä. Wiý, ýogsa-da, näme men Jerençe ýokmy? Goý, goý, goý, bar, bar, Çynar, bar, bar. Onda näme, maňa dözeňokmy? Wah, dözýän-le, Çynar. Onsoňam, ýadyňdan çykarma. Men siziň getiren galyňyzyň ählisini, üstüne-de ejemdenem alyp, ýene-de men ony size eltýän-ä. Onyň-a dogry welin ýöne, ejemi özüne getirmeli-dä. Wiý, serdar, toýumyzda Agaň, Hajam, aýdym aýdar-a? Elbetde, hökman aýdar. Hajy doganym aýdym aýtmasa bolmaz-a, hökman aýdar. Görýäňmi, Çynar, şu ýapraklaram toýumyza howlugýan ýaly. Ew-oý! Haýsy hajy ejeňsi sen? Kim-aý sen? Menmi? Hekim? Näme işleýäň o taýda? Aý, ýöne, ýokarda dynç alaýyn diýdim. Howa gowy, howa!

Haýsy jigsi? Ha? Körpe jigsi. Ha, körpesimi sen? Ba. Nime? Şu çakylygy hökman haja gowşurgyn. Bu nämäň çakylygy? Çakylyk. Yo yo yo, özüň görmegin. Hökman haja tabşyr, bolýamy? Bolýar. Men-ä ýöredim. Uý, toýuň aýtjakdamy sen? Sähedini alaly.
Ba, hökman aýdaryn.
Hökman aýt diýip aýtdyrmalaý.
Bor, bolýar.

Iki gerek ilk tügün bilen ilk tügün gelip denk gele. Barla da. Şart durmadan mümkün galka. Öyle bu.
Ay gelme diysen şu yerin vardı da. Näme? Ýene Ýok, biri arka- gelmelimi? Ha, ýok.
Onda näme dursun? Ýöräberelim galka. Yo ýöremäli.
Şu gün dur ol şu taýda. Häl alta çenli. Onuň altyda men düşüp ýene öýe giräýerin. Bolýamy? Aha, bolýar, bolýar. Weý. E sana näme bolýar how? Ohow, şu gapy şyrk edip ýapylýar-a. Hawa. Sen ýöremeli göni. Galy kaka, nirä ýöremeli? Eý, öňe git, gapdala git, bu gapdala git, ýokaryk git, bir tarapa gitseň bolýar how, nirik giderli ýa-da-aý? Işe gitmeli bor-a, Mekan, işe gitmeli. Boldy, Haly kaka, ýörejek onda. Bol.
Ýeli ýörejik diýedäri. Äý, ahyrym-a ýöredi-ow. Mekan. How.
Şu ulagyň dört tigiriniň ýeli deň bolanda. Hawa.
Ulaga agram düşenok. Ha, bor. Ýeňil gitýär. Ine, şony sen barladyp durmaly, inim. Barlatdym-a, düýn barlatdym men, gall. Düýn diýedä, düýn barlatmaly däl, how, şu gün barlatmaly. Bolýa, bolýa, gall kaka. Irden barlatsak, agşam barlatmaly. Ine men şu aýdyp, aýdyp bara ho-ho. Ine sesim gyrlyp gitdi saňa. Barladar nädir?
Barladar nädir?
Onsoňam mara köp sorag berme maňa, bolýamy? Bolýar bu. Ünsüň, ünsüň öňde bolsun. Bolýar, bolýar garka. E, bolýar diýip bäriňe seretýäň-ow. Öňüňe seredäý-ow. Mekan. Şu saňa diýip, diýip, diýip bara. Hawa. Işe barýana.
Hawa. Onsoň işgärlere diýmeli zadym ýadyma düşenok how. Näme diýmelidigini bilmän yzyma gaýtýana how.
Näme köp garaşdyňmy? Ýok, ýöne şumat gelip dursunmy? Senem garaşyp gördi arasyna. Garaşaryn wah, garaşaryn. Saňa garaşman kime garaşaýyn? Ýöne ýekeje haýyşt batda. Näme haýyştol? Ataňa borýan wada, laçyn. Kim gyz ol? Ämägül enjam gyz, laçyn. Şol Ämägüliň gyzyny gowy görýämi? Owo, şony gowy görýär. Gije-gündiz ýaty bilenok. Ýöne Söýgüsinem aýdylenok. Näme? Men aýdyp bereýinmi onda? Ýok, sen aýdyp berme. Şul çakylygy şoňa gowşuryp bermeli. Gaýrat et, gowşuryp beräýdä. Bu näme çakylyk?
Bilemok, özümem bilemok. Maňa şuny Laçyna gowşuryp ber diýdi. Ata boldy. Menem özüm baryp gowşuryp bilmen-ä. Saňa gowşurdaryn diýdim. Ýeri bolýa-da. Onda aýuda gaýrat et. Şu haty laçyna gowşur. Bolýa.
Şu taşda oturyp sana garaşýar.
Bolýa.
Bolýa.
Otur ber.

Şuňa ulagda otur, düşme diýip tabşyranyň ýokanow-eý şuňa. Beh! Nähili çagaý bi?

Nätdiň, gowşurdyňmy? Oturaýyn indi.
Otur, otur, otur. Ýaman çalyp geldiň-le. Wiý, Men näme olarda çaý suw içip oturmaly adam ýoga? Onyň emma dogry çaý suw içip oturyp bolmaz-a. Bu näme diýip soramadymy? Ýok, sorar ýaly däl ol çagaly-çugaly başagaý ol. O näl çagaly-çugaly? Sen Ämälgenjaň gelinlerine gowşuryp gaýdypsyň öýdýän. Ýok, laçynmy sen diýdim, howwa diýdi şu çaklyk size diýdim, gowşurdym gaýtdym. Bolýalaý.
Biziň işimiz bitdi, ýöräli.

Neme kimden? Muratdan. Kim Murat?
Murat. Tala bakmay galka gine ettik gine Murat da. Yo. Gülüp bilýän.
Bilýän.
Hawa. Şol kim haýsy şoň? Durdy Murat mı? Wül Murat mı? Aga Murat mı? Ana, ana bildiňiz.
Şonuň biri de. Haýsy?
Şo Yzonky Agamyrat. Agamyrat. Aý boldy boldy boldy. Lirik barmy salgysy barmy? Hemme zady taýar.
Siz barsaňyz bolýa. Bolýa inim hökman bararys. Boldy garaşýas onda.
Boldy boldy.
Sag boluň.
Bor sag bol inim.
Oý motora münýän bolsaň kelläňe bir zat geý how inim müşärsiň. Boldy boldy boldy Garry kaka. Ha, sowuklar olsun. Ha, indi bir nire gitday. Ulawun tapsan özün tap bolanok, özün tapsan ulawun tap bolanok o muňa. Ne hil bollay? Alyo, nirde o sen o? Näme uzak gün men seni gözläp görmeli boldumlay. Özün tapsan ulawun tap bolanok, ulawun tapsan özün tap bolanoklay sen. Ulag dokan gözle, ýokkan gözle. Eý. Nirä gitdiň how? E şu karada nirä gitdiň mekan? Galy kaka gapy tarp etdi was diýdiň. Was diýdiň.
O bir yzyňa seretmelidir a. Yzyňa gaňyrlyp seretme, öňüňe seret diýen soň menä yzyma seretmändirnem. Oho ine şu aýna bara. Ýörite şu yzyň görmek üçin goýlan şu aýna. Entegem men şu aýnadan seredip gördüm ýokdugyny. Bahanasam mydama taýyn nalet. Mydama taýyn. Men-ä taýyn. Näme işlemeli bolsa aýdyberýäň. Heý, dikki saz.
Şu yz turan işinden diýner diýip eşitdiňmi? Boldy, men-ä taýyn.
Tapawudy ýok.

Şu gyssagly bolsaň-a, baş ussa tapaýmasaň, menä näme diýjegimi bilemok. Batyrzany özüň dämaý.
Batyrda, aý, baş oglan bul giň bolar-a. Giň. Gyssan häzir biz geldi-o. Geldik. Eý, bizden galan kişi gyssan başlaraý. Ineler-ow, nähili adam-aý? Ho-ol-aý, bizden galan kişi gyssanmajy bulaň-eý? Şo diýýänler-ow bir. Gepiňe söz gülşüne-le, ho! Ho-o, bir arazgesme bor-ow. Eý, birlenji günüň şuň ýaly-eý, sen nädip juda işdäl diýýäň? Ýa, şo diýýän nädipki jan-ow, ýene men çydaýan-ow, bir adam bir kofejik içmeli, çaýjagysy içmeli. Işiň agyr eken-eý.
Ýa, gaty agyr-ow, ony-muny iýmeli. Ýaňky bejermen maýyny maşyn tutuş seretmelidib-aý. Aý, ho-ol-aý, bir zatlar tapýal-aý. Ýa, howlukma diýsene-eý. Hiç howlukmagyn. Ýa, howlugamok-la.
Gyssanyp, Alan galaň bolmaz. Düşünýänlaý.
Giň bolgun.
Giň bolýanlaý.
Heý, Diki jan. Haw. Heý, onsoňamma. Haw. Şu köpçülikde beýlekisileý. Potduç kaka diýip ýörmä-ow. Näme familiýaňy tutaýyn indi? Ýok, haw, familiýa tutmaly däl. Hü. Ussadym diýen bolaý. Hü, boldy, boldy.
Ussadym.
Ussam.
Yslamym däl how. He.
Ussadym, ussadym. He, ussa, ussa. Ussat da how men. Ussa, ussa. Ussa däl.
Ussam.
Ussat.
Gyssa, gytsadym diýdiňmi? Gyt, gytsadym däl how. He, bol, bol onda wara bir dana adam çyk, ýadym üçin dana. How. Kakan bol özüň ýatda daýsana bol. Şeý bir adam çyk, ol gyýylsa golumda şeýden bol. Çaň gele. O çaň gele.
Jäý, ýene. Ýene-de wara şu müşderilerdir bizar bolýaň how şulardan. How golaý.

Şu Batyr bagşy da ýaňky. Eý, şony düzetmeli. Eý, bolak çaltrak eý. Aý, gowy deý, nähili adam. Egläýmegin diýýäňmi? Gowy, gowy. Oňam beýle gabat gelsin-aý. Men näme bilen?
Aha. Gelýärler-ow. Aha. Essalawmaleýkum, Batyr şa. Gowumy ýagdaýlaň? Eý, känäm garaşdyraýdykmy? Eý, biz barybir şu wagt gyssananyp gitdik-dä-row, tanamandyryn-ow.

Goh tormozdak bäzak şuň içinde bolmaly dämi beýleki ulaglaň hemmesi şuň içinde bolýa how. Tekerini söksene kän gürlemede how.
Muny näme etjek bolýaň? Çalyşmaly köne bilen könesini guýup durlar, o çalyşmaly köne etdirmiň. Yo yo, a bulagyň özi täze.

Batyr?
Hawa. Aý, tüweleme, sen-ä batyrmy? Bu-da batyr-ow. Olam batyr. Aý, tüweleme, bu gün batyrlaň güni-aý. Eý, batyr. Eý, batyra näme ynam edýäň-eý, batyr? Batyr. Ba, şonam bileň akmy, agam? Ýo. Batyr sözi bir dogumlylygy, bir batyrlygy aňladýar-a, bileň akmy şony? Aý, nätdiň-ä?
Batyrlygy aňladýar diýýäň. Hawa. Eý, haýran, han, hakyky-da. Oba-da bar-a. Maňada kiçikkä batyr diýerdiler-dä, areý. Haýran galardym, eý, batyr gelýär, batyr gelýär, özüm ýaly oglanlar gaçardy-ow, batyr gelýär diýip. Onuň ol azajyk ulanymyň kakam ýöne maňa, Eý, tikgim, tikgim, tikgim, tikgim galaýdy-ow. Men nä baray, ýaşkam-da siz ýalkam. Iki metr boýum bardy-ow. Egin-mehri gapdary ýarym metr.

Saçyma şu görüp dur saçyma gyzyň ýüzüne syýylýar. Munuň Ýok, bi birmn sen düşünmediň oý janam. Ulagy çalt laşalýan ulagy. Hä şeýlemaý.
Aý şeý diýseňaý wala dem demilipdim aýta dem demmeýeterok men ýakyn çatrap durun Ulagy diýýän diýýän aýagym men wah. Ýo jan dem hoglukma.
Häzir bir azajyk garaş bir aňsat däldir tarp turup söküp ýörem meh meh diýip Hany bir ça.

Ýol bolsun! Ýa şuja gaşyn ek. Ýo, ýo, ýo, inim, ýa sendenem bir zat alyp bormy, ho-w, ýa? Ýo, bir hili bolmaz, gaty arkaýyn gelip dur munuň awy gaýtam. Sag boluň agam.
Bolýa, bolýa, sag bol.
Ho-wo, gül ýaly bolandyr hemme zat. Şuja gaşy goýup gider. Ýo, ýo, ýo, ýo, gaty arkaýyn, gaty arkaýyn gitsin. Agam, gelşiksiz bolanyň. Ýa, oňam bir gelşiksizligi bormy, ho-w, gaty arkaýyn. Gaýtym gelip dur Batyr jan. Ömrüň uzak bolsun. Bolýa. Hany, ýuwaşjadan, hawa, hawa, sal, sal, ýöräber, ýöräber.
Ha.
Bolýa. Owo, ýagşy, ýagşy. Entegem düzeden aklar Dara ýa. Sag bol, sag bol.
Janyň saglygy. Bolýa, bolýa, bolýa, gelip dur. He. Birjem gürleşe aýdaşym. Aý, dur, aýda janyny bir ugradaýyn-da, howsuny. Hany, eýlem getir. Hany, ho, alýo. Ha?

Eý, bagyşlaýyn, bir ýalňyşlyk bolupdyr. Borda. Hawa, siz bäş minut oturyň-a, derrew düzetýäs. Arkaýyn bolaý. Gaýrat edäýiň, bolýar. Nätdiň? Nätdiň? Gitdimi? Eý-ho! Heý! Onda Muň dört teginem sök, motorynam düşür. Näme üçin? Näme üçin diýip, Dogsan ýaňky pullary men bermeli bolýan-ow. Indi mundan almaly bolduk. Bar çal.
Mundan alsaň öýüňdäkä nädip jogap berjek? Gaýynyň jaň etdi-ow. Aý, bir zat edersiň, bar-ow sen, diýlenden bolsaň-aý, barsana çaltrak.
Eý, meň hakym bir bergin-ow.
Bolýa-how. Ulaga ber-de duraý. Bas. Işläp dur-a, ulag. Aý, onda-da, düşjekdir bu. Gurbangeldi! Haýsynda ýaşaýanam bilemok. Ana, gelýär ha. Agam salawmaleýkim. Waleýkimessalam.
Agam. Ýagşy, ýagşy. Gowumy özüň? Gowy.
Ulagyňa işjedik gidipsiň welin, eglendiň-aý agam. Ýok, bärde ejemjany gutlamana geldim men. Gurbangeldi jan, men bar-a, Eldar saňa bir çakylyk ugratdy. Şony gowşuraýyn diýip geldim. Eldar ugratdy?
Hawa.
Şuny Gurbangella gowşuryp ber diýip iberip goýberdi. Bu meň telefon belgimem-ä bilýän, muny maňa näme üçin jaň etmedikä? Biläýmedim Gurbangelja.
Özüň bir jaňlaşyp habar edäýmeseň, men-ä ýörejek ki gaty howlukma, barmaly ýerlem bar. Bolýa, bolýa. Bolýa. Bor, sag bol. Sag-aman. Bah!
Hany şahyryň gelenokmy şahyryň? Şahyr ýetip gelýär hany häzir. Şu daglaryň eteginden akýan çeşmeleriň astyna dörän goşgular. Inim geldiler öýdýän myhmanlaň-a. Ana geldiler-a.
Bar garşylaýyn inim sen. Brat-a, diňläý-dä-how.
Nä? Men Täzir barada aýtmaly, how, men saňa şeýle bir öwendim, güýçli şahyr diýendim, kompozitor şahyr diýendim. Salowmaleýkim.
Geldiňiz maňa. Hä, o inim saglykmy? Ine diýýän-dä şo. Hä, şoňa geldiňiz maňa. Şoňa düzmenmi aýdym?
Ös, bagşymyz bar öýde. Baýramçylyk ýetip gelýär. Tüweleme. Baýraka diý.

Bu aýdyşym ýaly-da, Myrat agaň aýdymlarynyň belli bolmadygy ýok.
Nur ýagdam aýdýar, gar ýagdam aýdýar, il şadam aýdýar, gül şadam aýdýar bular. Bar, şundan aýdýarlar goşgyny.
Täze ýyl baýramçylygy ýetip gelýär. Bir şoňa bir ildeşlerimiziň göwnünden turajak bir gowy goşgy ýazyp ber-de aýdym eder ony. Daş edýär. Mesele däl-ä, mesele däl olyň. Ejem janyň geljek çöregi. Goýaý-how, eje barada däl-how, şu Täze ýyl barada aýt-da-how saňa. Hä, täze, täze ýylyň şat toýy bolmazanyň geň taýdy. Çagalyk aga aýdylýar-da. Hä, wa-wa, düzeltdi.
Olam özüň düzdüň bu ýaňky. Ýok, aýnmi, ýada düşýän zatlar-da onuň. Bagşylar, hawa, janly aýdýarlar-a. Hawa. Hawa, menem şoň ýaly-la. Janly ýazýarmy lan? Janly ýazýar. Men ol ýaňky galam, depder, ruçka ulanyp ýöremok. Gül ýüregiň ýazýar.
Aý, bärikki, bu bu ýerde ýa, bu. Gön ýüzüniň ugruna, gön. Hawa, täze ýyly aňladýan, hä? Hawa. Täze ýyly aňladýan, täze ýyl bolanda gar gidýär-dä. Hawa. Gar ýagmaly, gar bolsa hökman dag göz öňüňe gelýär. Hawa. Bu daglar, bu baglar. Indi diňle, diňle. Jaý görünýär.
Ine. Şonda-da guşlar. Tok sima gonýa. Beýtmäýdä how, gondurma how guşlary. Guşlary gondurma başgara gaýdybersene how. Boldy, guşlar gonmasa bolmaz-a, guşuň ýere gonsunmy indi? Ýo agam, bag, dag de, arça, arça. Täze ýyl baýramy çykdy, arça. Sogur aýdym käm-aý şuny. Ýok, gelende geýilýär-ä. Şeýlemyýa? Hany etem bir iýip gör eti. Ýa. Şuletdenem bir ýük gören ylhamyň. Oho. Ylhamyň joşmazmyka? Oho. Aý indi möhela biljek sözi. Tüweleme. Indi özlerim üçin ugradym. Haça özüňem geçindi sen. Bide dememi? Kim bi? Sazan nädil gitara saz guralyny. Tüweleme, tüweleme.
Gel Azatjan özüňem.
Jan jigim şoň yzyny kesme bolýa ylgammy kesen ýaly bolýaň sen yzy giderli gelsin dursun häl git häl çişje galanda yzy giderli gelle owa häk çişjeň yzy ýok bu çişjeň duzy ýok duzy ýok dinde gelip durandyr bu zat köşeşden çişligi azatjan häzir gitarasynda saz çalar seň ylhamyň hasam joşar muny Eý, şuňa zähirli ýürek kakyşyk reýden kapiýa gelip dur-a bu. Özem şahyr ýaly şuň. Bagşy oglan-da, bagşy. Gitaraňy al.
Ba.
Gyýlar, oňat ýörsüňizmi? Geliň, sag boluň.
Awa, näşe şuny alyk.
Salawmalikim a. Walikim essalam otyrdym zama eý bolýa tuweleme. Bah men şu bar ünsim şuňa gitdi däli. Haýran galýan däli şu ony nirden çykdy. Gel gel oglum gelen. Bu nirden çykdy oglum kim berdi muny? Ejem.
Hany ejeň çagyran bar. Neýde?
Laçyn.
Häzir häzir gurban eltýän. Gel çaýdan urty gel özüň bir geleni. Näme boldy? Gelen.
Şu nirden çykdy şu? He, u bilem ok muna ýaň bir gyz getirip gitdi. Kim o gyz? Wi, ona soramadym am dogrusy. Soraman etme, näme üçin alýaň saňa geldim bul? Laçyn senmi diýse, menem howwa diýdim, soňam berdi, menem alyp galdym-da. Dursana. Bu näme? Çakylyk. Saňa-da şo gyz getirdimi? Nämäň gyzy-ow, men ejemlerden aşak düşemde bir oglan getirip gitdi, eldar berdi diýip. Sen tanamaýan adamdan näme üçin hat alyp galýaň? Sen näme üçin alyp galýaň tanamaýan adamdan? Meň-ä adym tutdy. Laçyn senmi diýdi. A meňem familiýamy tutup getirenok-ow, adymy tutup getirdi diýýän şuny. Be. Dogryňy aýdaýdýaň, kimden? Sen nä meň üstüme atýaň-ow, seni saňa kim ugratdy muny meň meň üstüme aýdyberdiň-le ýöne? Agam salowmaleýkim. Waleýkim essalam, näle inim? Hudaýa şükür, gel agam. Oňa ýaz aýlanyp.
Okaýan köýten dagyň bar-a, jigim, ony men özüm aýlanyp gaýtdym. Çür depesine zordan çykýar. O taýda dinozawrlaň aýagyzlaram bar. O taýda dinozawram.
Hawa, aý, bir döwür ýaşap geçipdirler. Senem açyk ulan, äkiderin özüni senem, aýlanmana. Nämäň dinozawr-ow, nämäň aýagy? Köýten daga çykdyň diýip, ony allap otyryn-laý? Eý, men Gimalaý dagyndan entäk gaýtdym, jigim. Şoňa çykyşym görüp, itleri yzymdanam ertibilenok. Eý-we!
Kil. Agam şo garaz öwünjekligiň galjak dälä. Öwünjekligiň galjak dälä diýip. Eý men sen meň aýdym aýdyşymy gördüňmi sen? Men ýaş oglankam aýdym aýdamda. Haçan aýdym aýtdyň aýam?
Ýaş oglankam diýip otyryn sen o wagt ýok sen ýok. Men bar. Aýdan aýdym aýdamda aýdyşyma şu gyzlar haýran galyp setir setir setir setir bolup düzülýärdiler. Nätdiňaý?
Eý nätdiňaý diýip sen nähili gürrüň edýäň nätdiň diýip oturma sen gelnejeňe düzen aýdymmy eşidip gördüňmi men nähili toýlarda nähili aýtdym ol şuny diňle Sen ýekejem sen lälli jigimi ýumşak gyz ýumşajyk Näme gülýäň? Sen näme gülýäň? Hä ol gördüm agam. Toýy gördüm hä. Hä toýy gördüňmi sen? Hawa bu. Bolýar-aý siz bilen düşünişip bolmaz-laý. Şahyr aga. Hawa. Biz ýaňy siz gelmäkäňiz Azat bilen bir aýdym maslahat edip gördük. Göräýmeli.
Meň gowy bolýan zadym nädip bildilerkä? Giň bol. Şahyr aga, bir diňläp gör. Ýürek uky, ýürek. Aýt, aýt. Belki halarsyňyz.
Hawa. Hawa, ýöne intäk doly, doly däl, ýöne ýaň bir kirlenşip. Aý, halaman näme munýan aýdyň halaman. Belki özüňe-de bir pikir geler. Hawa, hawa. Maňa-da ylham joşmana, hawa.

Täze ýyla üşülende Täze ýyla üşülende Many Ýene bir kwent goşsaň, owa, eý, şunuň özlerin hem gül ýaly goşgy, gül ýaly aýdym.
Sen hem az bir goşant goşsaň, maňa. Ýanka. Owa. Görýäňmi?
Dostum bilen üýşülende de, täze ýylda üýşülýär-de, täze ýylda dostum. Täze ýylda üýşdük. Ana. Täze ýylda üýşdip, Hawa. Daşaryk seretdim. Jaý görünýär. Hä? Şonda-da guşlar Toksime gonýar. Görýäňmi? Haw. Gondurma haw tok. Gonýar Toksime!
Bir ýer gonmaly bor-a guş. E, gondurma. Gonýar, gonmasa bolmaz-a, gonmasa bil. Heý dos näme bolaýmaly? E siz neme üns berip oturmaň özi. Hawa, ýo ýo, gowy ýo hä, özi açylyp gider häzir özi. Ýaňky ýaljak birje aýdym aýdyp berseňiz, gülýär bolýar özi.

Salowmaleýkim agam. Mümkinmi? Oho, Adatjan myhman geldi. Myhman ataňdan ol-eý. Gel geç dosum.
Hoş gelipsiň, gel. Aý oturyp oturmaýyn weli agamjan. Neme? Bir çakylyk bardy size. Beratjan şuny al sen.
Agamjan meh senem muny al. Owo Eldardan şuň üçüsinden özüň saýlaýma sen agam. Meňem gaýynenem söýüpdir öýdýän agam tüweleme. Nämäň çakylygy bu? Aý bilmedim aý toý bolaýmasa. Toý bolsun-da.
Toý bolsun. Nesip bolsa indi şahyrlaram bar bärde sazandalaram bar.

Görmediňmi sen? Nämäni?
Nämäni diýip soraýaň sen-ä, eý? Wagz aýt, denem. Hany, oturypdyr hany. Bir, iki, üç. Eý, gurulmasyn sen. Şu gelniň janyna berekella-ow. Aňkam aç, dogry bar. Näme öýüniň? Aý, çakylykly ýa. Nämäň çakylygy? Aý, bilemok öz-ä, eltap bol. Çaýyny içsene. Gowumy taplar? Aý, gowy diýseňem bolýa, bölek. Hanym, inim, gelen bäri eken.
Bärik gel-ä, gel bärik gel. Otur şu taýda. Oba.
Senem ulanaýawmy? Näçe ýaşadyň? Ýigrimi bäş.
Ejem bilen kakamyň ýaşyny bilýäňmi sen? Bäh.
Ejem bilen kakamyň ýaşyny. Seň özüň bir bilýäňmi? Ikimiziň aramyza goşulmasana. Otur gaýrat etde, diňlede.
Näme üçin soraýaňyz-a? Inim.
Ejem bilen kakamyň ýaşy bir çene bardy. Senem indi öýlenmeli. Şu obamyzda aýal gyzlar bar, şolardan birini tapmasaň men näme edeýin özüňden gör indi. How bolaý?
Äý men dagy niýaskam gyzlar dizim dizim dyzymda. Aý ejem bilen kakam awy baý bir gapyma gapy aýlananda çala ýadyma düşýä. Şol şol näzat gerek baý şu niýaziýete. Otursana agam. Agalam, aladanyz üçin sag boluň. Intäk men okamaly, işlemeli. Öz ýarymy özüm taparyn. Anam şuny ber alsana how ä keseldellomy. Hernä men şuny gözläp ýörmemi. Onda puldy gözleýän diýip aýtda eliňde dura.

Alýo. Ge, alanowa, ho.
Salawmaleýkim, Galy kaka, salawmaleýkim. Waleýkim essalam. Eý, nirde ho sen, nirde? Ýolda men.
Nämäň ýoly ow, nämäň ýoly? Oho, men daňdandan bäri daşarda daňyp goýduň-a meni. Daşarda näme üçin dursuň sowukda? Sowuga daňdyň-a meni, doňdum-ow daşarda. Näme üçin dursuň daşarda? Şu gün bir irräk gideris diýip bar-a, şu alagaraňkyda daňdan turup işe irräk gidäýeýin diýsem, bu günem sen geleňow-a. Goý muny, bu gün dynç gün-ä, Garly kaka. Hawa, dynç güni-ow bu gün-ow. Dynç güni bolsa bar-a, şul irräge aýdybilmediňmi-aý? Özüň bilýänsiň aýtdym dä men. Eý şu iş bilen başagaýow dynç günüň birnäçe çalt gelşine haýran galýanok. Wah bilýänsiň öýdýän dä men näbileýin indikide ýatladaýaryn. Indiki hepde ýatlatma ertir irräk gelow. Bor bor kaka.
Bor onda men dogruman.

Ýaman kän okaýaňaý. Bu dekabara sapagym boldy ka diýip şondan eglendim aga. Ha, eý ýaman üşedim eý garaşyp bar. Neme? Şaýlarda täze ýeriň öňüsi ýerisi. Şamämmet mende bir çakylyk bar. Şuny saňa gowşurmaly diýdi. Şamämmede.
Hawa.
Şu kim ugratdy muny? Mekan ugratdy.
Kim Mekan?
Aýdymçy Mekan. Mekan Rejepow. Hä, boldy.
Çakylyk. Boldy.
Näme bardygyny bilemok, hawa, içini bir özüň okarsyň-da. Içi bilen tanyşyp, nirä barmaly baryň. Hawa. Bolýa, sag bol onda. Sag bol. Bolýa. Sag bol. Sag bol, saglykda görüşeli.
Täze ýyllaryň gutly bolsun.
Bolýa, sag bol.
Öý, jan agam, näme diýdiň-aý oňa? Diňe Eldar, Eldar tap diýýär. Diňe oturan ýerinde gygyryýar. Waý, Eldary tapyň!

Ooh Eldar! Saňa döneýin dos. Gowumy? Janyň sagmy? Men gowy, saňa näme boldy? Başyň dikmi how?
Muňa seret, üýtgemäniräý. Şol Eldar, şu maçk aýdymyny diňläp otyrdym seň. Şeýlemi? Näme boldy saňa? Seni gowy görýän-ä dos. Neme? Maňa bar-a, hiç zat bolanok.
Onda näme? Onda näme? Senden bir kiçiräk haýyşt bar. Aýdym aýtmalymy? Hä-ä, aýdym däl.
Neme? Ýa başga ýyl bilen ýene tanyşdyňmy? Ýok-ow, goýsana-ow.
Ha? Yok, ho men onu oňarmaýan. Ey, oňaramok diýme, oňarymy? Sen oňarýaň şony. Oňararsyň agam, oňararsyň. Tanışmadyk. O maňa o mesele boýunça ýüz tutma. Ýaňja ýandan geldim. Başga çykalgamyz galmady. Iň soňky umydymyz sen ol. Be, ýok, o nätdiň aý muny? Bor diýen sen diýip bilseň bolýa how. Men ony diýip bilmeýän. Hasam ýaňky diýen zadyň asla diýip bilmeýän. Näme diýip diýip bilmän o ullakan zat däl a ol. Beýle ullakan zat däl bolsa özüň diýäý. Sen diýseň saňa ýok diýmeýä how.
Eldarjan bor diýäýsene. Näme? Eplemok näme näme haýyş edýän bolsa gaýrat et. Men ony diýibilmeýär. Oňa seret ýok diýen. Nädip şu gara göz oglanlara ýok diýip bilýän. Özem üýtgeşik adam däl. Özem üýtgeşik kyn adam däl.
Aýby borda. Aýby borda.

Ýene-de gelmeli boldum-da indi. Halypa indi oglanlaryň ýüzündenem geçibilmedim-dä indi. Oglanlar meň ýanyma geldi. Olaryň bir haýyşdy bar. Hawa, bar-da, diýýän oglanlaryň näme haýyşlary bar? Aýtsana, ol aýt-da indi. Bu bilýär. Bu bilýär. Nämäni? Hä, bu bilýär. Sen bilýäňä. Men näme üçin gelenim bilemok, sen bilýäň, aýt-da. Eldaryň özi bilip dur, aýdyp goýberýänkiňi. Men ony diý diýemok, ýaňky diýesim ýene bar. Diý-de, ha. Ýok, sen neme häzir? Aýdyp goýber-de indi, hawa. Aýdaý özüň indi. Pul bolanyna düşündim, öýlenýär.
Toýçulyk kalypym. Öýlenýäň bäri? A, ýok, ýok. Bulam bir ýöne toýçulyk kalypa. Toýçulyk diýip, Eldar bilip dur hemme zady. Aýdaý, Eldar. Bähdiň daýy bolna, hany aýdyň anyň, näme haýyşlygyňyz bar menden? Toýuňda aýdym aýtmalymy? Gürrüň ýok oň, sähedini aýdarsyň, baryp gutlap gaýdarsyň. Bular bar-a, umuman, halypa, Täze ýyl baýramçylygy-da, bilýäň-ä näme gerekdigini. Aýt tüweleme. Ola gowy baýramçylyga, ony belleme hökman. Örän gowy. Bararys. Aýdymam aýdarys. Oň ýaly baýramçylykda joşman nirde joşup. Wo-wo-wo-wo.
Wah, halypa, aýdym-saz, dogry, aýdymam aýdylar, bizem aýdym aýdarys. Ýöne çagalar begenmeli. Ullaram begenmeli. Dogry edýäňiz.
Begenmeli. Adamlar şo gün baýramçylyk gün näme begenmän. Hawa.
Parahat ýurdumyzda. Ana şolary begendirmek üçin näme etmek halypa? Sowgat berýän aýaz barmy? Hawa.
Aýaz baba.
Ana bularam şol size aýaz babaň keşbini ulanjak bolýar.

Sag bol halypa. Şum bar diýiň.
Täze ýyllar gutly bolsun. Gutly bolsun halypa.
Habar edersiňiz. Beh, Gurbangeldi Ataýew diýipdi. Onda-da Laçyn diýipdi. Salgymyz bir, wagtymyz bir. Ýa Eldara jaň edäýsemikäni? Sagadam-a bir çene barypdyr-ow. Ýataňokmy? Ýok. Men-ä şuňa entägem düşünip bilemok. Seret, barmaly ýerimiz bir. Hawa. Wagty bir.
Munda Gurbangeldi Ataýew diýip meň familiýam bilen dur. Munda-da siz Laçyn diýip dur. Şu ýalňyşlyk bolan bolaýmasyn?
A biziň barmaly ýerimiz belli bolsa, wagtymyz şol bir wagt bolsa, biz o ýere bile gitsek bolanokmy?
Bah, seň aýdýanyňam-a dogry, wiý, ýogsa-da, sen ýene garpyz iýesim gelýär diýdiň-ä. Hawa, bolsa-da ýadyňdan çykarmansyň-a. Ýör onda. Ýör.

Gaty owadan bolupsyň. Sag boluň.
Salam, geldiňizmi? Geliň, geliň, näme dursuňyz? Ýörüň, ýör, ýör, ýör, ýörüň. Ýerleşiweriň.

O seň gowy görýän gyzyň nara? Geldi diýäýdä.
Gelenok. Näme üçin?
Näme çakylyk bermediňmi? O sen-ow, mekdebi gutaranyňyzdan soň görüşmediňmaý o gyz bilen? Soň uçurymda görüşdim. Soň hiç hili habarlaşmadyňmy? Aý ýok, kän. Şondan bäri ýüregimde. Nädip aýtjagymam bilemok. Wah-ow ol durmuşa çykypdyr ata. Çagaly çugaly ýararog. Kim diýdi ony? Aýgözel bar-a.
Hawa.
Şoňa şol çakylygy şoňa berdirdim ata. Olam çagaly çogul a gyz diýýär ataň gowy görýän gyz diýseň. Gynanma dos. Bagtyňy taparsyň nesip bolsa.

Täzeýillerem näm düşümli bolsun-da. Aha, Mekan. Aýaz baba-da gelýär öýdýän. Ýok, o Mekan Aksomy halypa däl, Aýaz babaň özi ol. Aý, tüweleme adam bary ýygnanyp dur-ow, täze. Ma, maňa seret-ow, seret maňa, maňa ýeret öňümde däl-ow. Aý, şol diýseň diýmeseň şol-la. Eý, bula ýene gelýär, menä ýöresim dost. Aý, dur, dur, dur, dur, dur, Mekan! Aý, dur-how, aý! Öý, saňa zerarmy? Aý! Salowmaleýkim, Mekan. Waleýkim-essalam, gowmy? Gutly bolsun baýramlaryň. Hawa, hemmämiňki bilen bolsun. Näme-how bir Dur gyzym gaçyp gidip barýaň aýwandan. Aw bir hili endik bolup gidipdir-ä. Emin goý-how!
Habarynda-how, ýa gar kaka jaň etdi. Aha. Sürüjimi ugradýandyryn ýerime diýdi. Hawa. Onam täze ýylym bileje garşylaň diýdi. Onam gaçyp gezip ýörme-how, bir oglanlar tanaýanmy, tanamaýanmy, gaçyp kowlaşyp ýörse bir hili bolar-a-how. A, ikimiz näme bolsa işdeş-how. Hawa. Kini saklama-how sen. Bolýar. Ýüzüň sallap dursaý bir, gel gyr. Ýör onda. Ýör. Bi, aý seni. Oglum bärdemiň?
Hawa eje. Näme keýpiň ýok? Ýok, gowy eje, gowy. Ýeri goý. A näme üçin beýle ýüzüň asyk oglum? Näme beýdip ýüzüňi asyp otyrdyň? Ähli çagyran myhmanlaň-a hemmesi geldi. Sen başararsyň diýdim, diýşiň ýaly görýäň, ähli çagyran myhmanlaň geldi. Mundan beter näme gerek? Näme boldy balam? Ýene biri gelmeli-dä. Waý, geler oglum, geler. Hökman geler. Hany ýüzüňi açsana oglum, aç. Aç ýüzüňi, ýören myhmalyň ýana barar, ýör! Assalamualeýkumler, Salamaýkumler! Täze ýyllaryňyz gutly bolsun! Men bu gün agtyjagymam ýanym bilen alyp geldim. Gel gyzym! Ew-waý,
laçyn! Durmuşa çykman ýaly.

Bütin türkmen halkymyzy Täze ýyl baýramçylygy bilen tüýs ýüregimizden gutlaýarys. Gahryman Arkadagymyz bilen, Gahryman Arkadagly Serdarymyz bilen bilelikde tüýs ýürekden gutlaýarys. Täze ýyllary düşünmek gutly bolsun! Gelin indi Watanymyzy, Arkadagymyzy, Gahryman Arkadagly Serdarymyzy wasp edip, yz boý aýdymlaryň birini ýerine ýetireliň.